Australia Chin Network in kan don hna. Keimah ka min cu Valin Mang ka si. Keimah ka min cu Bawi Ṭhahnem ka si. Atu kan chim hnga dingmi thawngpang hna cu a pakhatnak ah Australia Chin Federation ACF Conference kong A pahnihnak ah, Sungtin par le Emily par Australia rat timhtuahnak kong. A pathumnak ah, a voi sawmruk le voi ruknak Chin National Day nichuah Melbourne ah tuah timhnak kong. A palinak ah, Victoria ah mipem zohkhenhnak rian a ṭuantu organization Adult Multicultural English Services, aims policy ai thlengmi kong. A panganak ah, Australia Melbourne ah Chinmi mithi kan ngeih lionak kong. Australia Chin Federation, ACF, conference kong a voikhatnak Australia pumpi Chin miphun Hakha holh hmangmi miphunlei i tonpumhnak conference pi cu Australia Chin Federation, ACF, hohak nakin thonghnih le kumhleili September thla dongh lei ah tuah timh a si, tiah ACF President Salai Lian Din Hmung nih a chim.

Parhnu tuahmi hi ṭih mi cu a si. Ti ahcun hi conference ah hin zeitluk kau in dah tuah a si ti nan i tim? Timhlamhnak nan ngeihmi pawl na van hmuh chin kho hnga ma? Seh a titen conference ahhin a si khawh ahcun Australia pumpi ummi Chin community paoh cu i tong kho in tuah kho usih tiah timhlamhnak kan ngeihmi cu si. Melbourne khua tuah kan i tim i Australia Chin community Eastern Melbourne nih inntek dirhmun in don an kan timhpiakmi si. kanmah Melbourne i ummi Chin community pawl siseh, Adelaide ummi siseh, Brisbane ummi siseh, Macun Perth lei ummi siseh community vialte hi ra kho dih hna seh ti hi timhtuahnak kan ngeihmi cu si. Atu tiang zong ah hi a tlamtlin khawhnak ding ca hin meeting voi thum kan thu cang. Melbourne khua voi khat, Adelaide khua voi khat, Perth khua voi khat tiah meeting voithum thut a si cang. Atu ACC nih hin hika nichuahlei i ummi nih Intact dirhmun in lak ding a si tik ahhin ACC lei zong in timhtuahnak tampi a kal cuahmah lio pi si. Atu zong hi ACC chungtel paoh sinah hi conference tuahnak ding ca hin tiah phaisa zong phoih cuahmah lio pi si. Culawng si loin hi conference chungah zei bantuk pawl dah kan tuah lai ti bantuk pawl kha bana sport lei si ah macun biazai ṭial zuamnak tete si ah, caṭial zuamnak tete si ah nihcun khual lian kan sawm dingmi hna ti bantuk zong kha ṭha tein timhtuahnak kan ngei. Cozah lei in zeiti tal in an kan bawm kho hnga maw timi zong kha VMC lei zong ah khan tonnak cu kan ngei. Atu tiang tu cu kha an kan bawmhnak ding ah khan vun ti taktakmi tu cu a um rih lo, asinain ruahchannak tu cu kan ngei ko i Pathian nih lam hna kan hruai ahcun ACC hi a biapi ah kan tla. ACC hika nichuahlei i inntek dirhmun a la ding an si tikah khan a dang khual lei zong tampi an ra kho ko lai timi kha ruahchannak na ngei. A bik in partlei hi an hlat tikah partlei ko hi kan thin a phangmi cu si. Hika Melbourne an ratnak ding ahhin annih budget hi thong sawm thum thong sawm li leng a herh tik ahhin a tam ngaingai. Dollar thong sawm thum thong sawm li khan timi kha Asinain hatlei zong zeipaoh si ah timhtuahnak an rak ngei lei i an ra te ko lai ti mi ruahchannak an ngei. Mah vial hi atu tiang buaktlak in aa i timhmi tu cu a si. Khuallian sawm ding tikah a minung nan i phiahmi hna umter law van chim awk ṭha hnga maw? A ṭha ko. A minung kan i phiahmi hi Laimi kan pa le paoh kha teh kan ruah kan ruah hna i committee vialte committee chungtel vialte hnatlaknak in khan atuten conference cu zei paoh si ah CHRO director kan tuanpiak lomi Salain Bawi Lian Mang hi sawm usih ti kha biakhiahnak kan tuahmi cu si asinain amah sinah sawmnak ca hi kan ṭial rih lo atu hna i a theihnaam ah vai hin a retheih chung ahcun amah tu nih a ruah zia tu va kan thiam selaw ti vai amah sinah sawmnak ca tu kan ṭial mi cu si rih lo Na kan chimhmi kongkau cungah siseh, na caan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Ka zung tampi kaa lawmte. Hi tonpumhnak hi nichuah Melbourne um Australia Chin Community, ACC, nih inntek lak in kan do lai tiah ACC President Pu Hre Ling nih a chim. A voi sung ruk le voi ruknak raithawn timi Chin National Day kan van naih thluahmah cang i ACC nih teh don dingin timhtuahnak nan nei maw? Kan ngei. Zeitik ni ah dah saduh nan thahmi si? February ni kul le nihnih. Asi, a ni taktak thla ni kul ah nan tuah tawn ti kan theih nain tukum kul le hnih nan tuahnak hi a ruang um maw? A ruang tampi um nain pakhatnak bik cu zeidah a si ti ahcun ramdang kan phak tikah ni thengtheng kan tuah tikah hin kan fa kan nang hna tampi in i tel kho lo. Culawng si lo in rianṭuan lio caan si tikah nulepa zong tampi in a tel kho lo. Ni kan tuah tik zongah zeiruang ah thlah ni thangthang nan tuah ti zong hi vuivainak a rak um ṭhiamṭhiam. Cun aa zei ti si zongah ni te hi kan sunlawih ding a si ko, kan conglawmh ding a si ko ti kha saduhthahnak kan ngei i a luancia kum hnih thum kha cu ni bak kan rak tuah ko. I sinain khakha cherhchan in tukum hi ni kul len hi a ni theng si lo in saṭhadei ca in ko a si ti kha kan ti duhmi si lo in atu kum mu tu hi cu conference tukum 2014 chung ahhin September 27, 28 hi conference nei ding ka si caah khan kha conference kong he pehtlai in cu hlankan in timhtuahnak pawl vialte kha program dangte va ser i va tuah dingah khan tampi kan caan kha aa tet khot tuk caah khan hi CND tu ahhin i tuah ko selaw program khika i a va kai dingmi vialte zong kha CND ni ah hin pehpar in i tuahsal a ti kha timhtuahnak kan neih caah khan Saturday hi minung zong kan tling khun bik la. Cun atutan Saturday kan tuah tikah hin Nikulh ni kan tuah tikah hin mino zong tampi a tel ding an si tikah nu le pa zong tampi a tel ding an si tikah riantuan lio ah ni laklawh kan tuah si cun kha vialte kha tuah khawh ding si lo caah khan Saturday tukum hi Nikulh ni hi ni theng si loin Nikulh ni ah hin kan tuahnak si ko. ACF conference tik ca i ACCIO in thlah dingmi thimnak pawl cu zei bantuk thimnak pawl dah nan tuah ding si? Se, muidawh zuamnak ti bantuk, cun hlasak zuamnak ti bantuk, support lei tu kha cu atu a ra laimi zun thla hin support kan tuah lai ca kan kha tikah khan thimnak um te lai. Cun atu CND ah hin lai pei zong khom lai i kha pei i cak bik zong kha atu complain ah han va kai te ding zong kha timhtuahnak kan ngei. Atu CND ahhin Lai community chungin a biana ah Falam maw Mizo maw ti bantuk i fonh in maw tuah ding si lai. Kanmah Lai holh a holhmi lawng thla tuah ding si. Si, kanmah Lai holh a holhmi lawng tuah ding si ko. Hi a ruang cu hlan zongah khan vei ah community dangdang he fonh in rak tuah peng a si ko nain tukum cu kanmah te lawng in tuah ko si ti kha kan i timhmi si. Cuti nan timi cu dawnkhantu thil a um ruangah maw si? dawnkhantu ti tikah zei kan ti la a hlan ahcun khi tampi he rak ka kommi tuah kha ṭha ngai ko nain tu zongah a ṭha ko sawm zong kan sawm ko hna cun thawngthanhnak zong kan tuah hna program pakhat he rak kan talpi ti zong kan chim ko hna asinain tu kum hi kanmah lawng te kan tuahnak a ruang bik cu kan program a tam tuk. A tawinak kan chim si ahcun kan program kha mi zuamnak te hna kha kha kum khan a kan lam a timi zong kha ruah a hau. Hlasaknak te hna, cun laam te hna zong kha kei ai pe thluahmah ding si tikah khan khaty kum ah khan cun community pakhat nih khan tahchunnak ah laam pahnih si cun laam pahnih cio hla pahnih si cun hla pahnih cio ti bantuk si tikah khan kan nih fonh mi van tuah ding ah khan cun a si thiam ding kan si lo caah khan amah te zong kha nawlnak kan tuah hna i a sawmnak kha kan sawm ṭhiamṭhiam ko hna. A si. Na kan chimhmi kongkau cungah siseh, na caan sunglawi cungah lawmhnak tampi kan ngei. Kei zong ka lawm tuk ve. Australia ah Hakha holhmang Chinmi a voikhatnak i tonpumhnak a si lai caah hlunghlai taktak in tuah dingin tawlreltu upa hna nih an tawlrel liopi a si. Hi tonpumhnak ahhin Australia Chinmi tonpumhnak lawng hmanh si loin Thonghnih le Kum Hleili Chin National Front, CNF Supreme Council Conference-pi zong Australia ah tuah ding in timh a si i nichuah Melbourne Shinland Club nih cu CNF Supreme Council Conference-pi cu don aa timh ve caah hi ACF Conference-pi he hin kemhchih in peh lawlaw ding in tawlrel liopi a si tiah Australia Chinland Club Regional Committee hotu Salai Pa Hmun nih a chim. Cun vawleicung Chinmi hna nih hmuh khawh rih lomi hlawhtlinnak pakhat Australia Victoria State um Chinmi hna nih hmuhmi cozah sianginn ah Chinca Hakha Holhtang Hleihnih tiang cawn khawhnak zong Victorian School of Languages, VSL, nih dotla in a pom cang caah cu hlawhtlinnak lawmhnak puai cu atu ACF Conference pi he peh in kemhchih in tuah a si lai tiah hi kong ah tawlreltu, coordinator, David Ca Lian Thang nih a chim. Cun Chin ca Hakahol Committee lei in khuallian, Kawlram Lai catial thiam minthang Pu Steven Ni Kio, Muko editor Joel, US um Laimi chung in linguistic lei thiamsang Doctor Kenneth Van Bik hna zong ca an si lai tiah theih a si. Hi ACF conference pi ah hin state kip le mah le community hoih cio in zomnak phunphun zong a um lai. Cu chung ah a biapi deuhmi hna cu Miss Chin Australia zawmnak, hlasak zawmnak, Pumpalulh chuih zuamnak, volleyball le a dangdang cerh zuamnak tampi a um lai. ACF conference ah Chin miphun ca i luhlin in rian a ṭuantu CNF bawi hna, miphun caah a kakip in a cawlcangmi mifim hna le caṭial thiam minthang tampi an i tel lai. Hi puaipi cu miphun dawtu Australia Chinmi upa he mino kip nih an i hngahhlang liopi a si cang. Sungtin Par le Emily Par Australia rat lainak kong Sungtin Par le Emily Par cu Australia Chin Community Eastern Melbourne nih Australia Chin Federation Conference tuahnak ding fan kuahnak ding caah Australia Pumpi Chin Community kip ah concert tuah ding in an cah i tukum meithla dongh lei ah Australia ah an ra lai tiah tawlreltu upa hna sin in thawng theih a si. Sungtin Par hi hlasa in Australia a phan pah cang nain Emily Barbel hi a voikhatnak a si lai. Australia Chinmi hna i ni hlasat thiam le Khrihfabu bianaklei thawngṭha chimtu hna cu atu le atu kan cah lengmang hna nain miphun lei fim a kan chimh khotu ding hna le ramkhel lei a ṭuanmi kan Lai mifim hna bel cu cah an tong tuk rih lo, tiah community upa pakhat nih AC, ACN sinah a chim. Victoria ah mipem zohkheng rian a ṭuantu organization Adult Multicultural English Services, AIMS, policy ai thlengmi Victoria State ah ralzam mipem a zohkhenhtu organization AIMS nih miphan thar thlaruk chung a zohkhenh tawnnak i innhlannak kongah policy aa thlengmi a um tiah AIMS lei rianṭuantu Thawng Za Tawng nih a chim. A hlan ahcun Malaysia le India lei in siseh, kaa dangdang in Chinmi mipem, Melbourne a phan thermi hna nih an chungkhat, inn a hlangmi hna sinah inn ngeitu theih loin i fonh chung lioah Basic Goods Household timi ṭhutdanh, cabuai, thilri a kik chiahnak bizu, ihkhunh ti bantuk herhhaimi kha Ames nih man loin a pek tawn hna. Sihmanhsehlaw atu ah cun innhlan chom in a ummi chungkhat sinah aa fonh chungmi miphantheu hna nih aa fonhnak a chungkhat hna innhlangtu asiloah inn-ngeitu nih phungning he hnatlakpinak um loin aa fonh chung ahcun cu bawmhnak cu pek khawh a si ti lai lo. Zeicahtiah Australia ram ah inn-ngeitu nih innhlangtu minung zat kha theih hmasa in cohlan hna hnu lawngah kamhnih hnatlaknak minthut bu in innhlan khawh a si. Inn ngeitu theih loin inn ngeitu a inn pawngkam ah thil zeimaw a can sual tikah Aims mawhphurhnak a um khawh caah zeizongte cozah phungzur in Aims nih tuah a tinhnak a si tiah theih a si. Cun cu phung dingin i fonh chung ding tawlrelnak kongah inn hlangliotu hna le aa fonh ding chungkhar inn maw pumpak inn ṭuanvo an i lak khawh lo a si ahcun Aims lei in innlei tawlreltu hna bawmhnak hal khawh a si ko lai tiah theih chih a si. Australia Melbourne ah Chinmi mithi kan ngeih liopi a si. Kum sawmruk le kum thum a simi Pu Sangdun Lairam Thantlang peng Sokung khuachuak cu Malaysia in nitlak Melbourne, a phakka February ni hnih kan hnu zarh zarhpini zingka, zingka nitlang, a tohnak ah a tlu i cu a tluknak ahcun chan manh ti loin a nunnak a liam colh tiah theih a si. A tluk le cangka in ambulance an auh ko nain a nunnak an kham manh ti lo. A thihnak a ruang bik hi a thluak thihri a cat i a thluak ah thisen a luh ruangah a si tiah doctor pawl chimning a si tiah chungkhar naihniampi hram men nih a chim. Mithi pa Pu Sang Dun hi a fapa Thang Cung he Melbourne ah an um ṭi. A nupi le a fale pathum cu Kawlram ah an um i an i hmuh lonak hi kum kul reng lo a si cang. A nupi le a fale pahnih hna cu an pa Pu Sang Dun ruak vui ding in Rangoon ah visa an hngah liopi a si tiah chungkhar neihniampi Niebuhr nih a chim. Pu Sang Dun ruak cu a nupi le a fale Australia an phak hnu ah vui ding in timhlamh a si. ni tlawmpal ah an rak phazau lai tiah zumh a si. A ruak vui ding ni cu aa fiang rih lo nain a hmunhma cu timhcia dih a si cang. A ruak vuinak ding thlanhmun cu Kona Cemetery Road, Court Khirla East, PO Box two sixty four, Nidri, VIC, three four i, Melwai Fit Chin sinah a si lai tiah theih a si. Atutan thawng kan thanmi cu mah vial hi a si lai. Asia na rak kan lengtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Kan i lawm.